Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena 'l fuq.
mhux il-fader.
Iwa dak u tira t-tela tal-lawom.
U tmur mi għana għidlek beħsubu jitla dik it-tela.

Inti ġej.
Ejja, ġej. onorevoli, bil-qalb fuq araħ.
Irridu naraw se nagħmlu jiena ma rridux joħroġ moħħi. Ma diġ das, kemm narom ħelwin. Ħelwin, ħelwin, diġà kważi irvinala l-kampanja elettorali. U barra minn hekk,

Dak mhux il-wili. Dak għandu jtina sjer. Tina l kemm? 44409.
U 15 sent se, kont se liftomlu jiena. Kam u għalih?
Oqotem, tamel xej. Dak, ġajt jagħmel biżejjed waħdu. Bla ma jaf, ħaj jispiċċajtini. Dak kollu li għandu jtini. Ma fhimthiex di jien ser. U bir-rispett kollu lanqas jiena li għandi il-PHD. Anka jien għandi minnha dik, tkun hyper oh. Kemm intom injoranti! Ma tafux li jekk jibqa' joħroġ ma' Darlene, dak ifisser poter, u l-poter ifisser flus. Flus kbar.

Għalhekk issa itlaq 'il barra. Ta' xogħol.
Out, I said! Insomma, jekk ma jimpurtax, xtaqt nitħaddet ftit ma' Ernest. Għidli, jekk jista' jkun huwa ħenna.
Ma tarax. Barra.
Barra.
Barra.
Mhux hu, intom, barra! Eh aħna? Aħna?
Waqajna n-nejl f'kisna. Waqgħu sew.
Għajdli. Mela, inti taf li jiena noħroġ ma' oħt il-Bobby, il-Fader Robert? Il-membru parlamentari? Għax qed issemmi li ta' ma għax tajt kas. U jiena għandi bżonn lajnuna tiegħek, għax jiena biħsibni nimponila X'ħa timponi? Mhux li niżżewġu.
Eh, naħseb tipproponi, rrid tgħid. Eżatt, u għandi bżonnok biex nagħmlulha xi ħaġa illi ħa tibqa' tiftakar, mhu ħa tinsa qatt. U trid lili ngħinek? La, mhux hekk, irmettitni ngħid jien. Trid xi ħaġa li ma tinsa qatt. Eżatt. Ħalli f'idi.
Għanienu ma nagħlaj laqbilna.
Naħseb ħsibt f'xi ħaġa. Eħe, jien għalhekk toġobni jien taxxina naf li inti bravu u xi ħin ħa toħroġ bi pjan tajjeb ħafna. Allora x'inhu l-pjan? Dejjem
Niġġennen hawn fader jien, niġġennen.
Mela bħali ħan iġġennen hawn ġew. Ix trid għandek tixxamar le? Għalhekk għandi bżonn għajnuna tiegħek jiena.
X'ixi?
Oħtok sajs tilbes. O jien naf oħti, sajs ta' xiex. Pendi fa. U jien naf iġġenni nagħmel affarijiet, ara għala lil kullar bleċitament. E, Laqab ma mill-fħajti, x'affarijiet daw. U ejja, inti foka naqra, ħanaqbdu l-ħuta l-kbira. Ma fimni, xbiki biex taqbad il-ħuta għaw kem trid, eh?
Iva,
nispera li uħti. Insomma, minn naxra qatt ma rajt ħaġa. Dar, dar xi ħaġa. Daw, daw, stil toħti. Għal daw tixtri.
Tajb, mela xi ħaġa li żgur ma tixbaħx il daw. Ara, xi ħaġa jekk għaraf ħadd.
Santissima, xo xenita, dak minn fejn ġibtu. Eh? Iva,
tista' tgħidli x'inhu l-pjan f'moħħok tajjeb x'ġew in-nies. Issa dan ixtruħ. Mhm. Il-lejla inti itfgħu fil-qmis tal-wili, issibu oħtok u l-ajra li tqum. Ngħidlek jiena, ommi max waħda tqum fader. Bravo, bravo, bravo. Ejja, ma sommaru la ma xed nissi. Kemm? Li ma jdak, 30 eh? euro biss ta' 30 euro.

Ngħid li dħalt hawn ġew biex tisra int. Jien nisra. Għandek raġun għax tħal daqsxejn kiss inkiss. Lil min? Xiex?
Inkiss inkiss. Jaw, lill-iskwiri ħaraħ, fader, ħaraħ. Eh, Messi,

Għaxin naħseb missierek xadin. Għaj mal fader, isma fader, għammur sant uħtok jena ta' Mxek, dmur, mur. U l-ġakketta miegħek? Mhux qed tuġobni ġej fader illum inti. Għaliex?
U ma rridx noħu l-ġakketta. Sħana, mhux qed tħossha sħana inti. Salin ta' fim irżem barra.

Bonjour, right? Kif nista' ngħinkom, sinjuri?
Allura hekk taħseb li daħlu lek ħafna nies f'daqqa? Jina qed naħseb li iktar naħseb daħal li xi kretin hawnhekk. Ejja dejjem ejja jinġibu. Għaddu mal-bar? Għaddu mal-bar biex forsi naraw kif nista' naqdukom.
God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey. Allura, sinjuri, kif ħanaqdikom?
Għandek raġun sebi. Għax il-ħin deb. Nixtieq, għax kieku jien nikseb id-deheb ħa ngħidlek. Nifhmek, imma għalhekk qed ngħidlek ejja mmorru għall-istil issa. Mela, għandi bżonn ċurklett. Ċurklett tipu xi ħaġa tat-tejp hawn tas-sett li hawn. Mela, dawna mhux ċrieket, dawna allvora huma par, mhux tar-raġel jew tal-mara, dawn huma par imsielet.
U daċ-ċrieket kif qiegħda l-biċċa, x'dak bħal kanen hemm tal-forty hemm tal-fifty kif qiegħda? Le, daka tagħżel il-mudell, tagħżel l-istil u mbagħad. Immexxu minn hemm. Jien ma rridx immur għall-istenless steel, jiena rrid imur għad-deheb, jaħsrati. Le, huwa għall-isteel qed jgħidlek, it-tip jiġifieri, it-tip. Prosit. Naf xi ħadd jekk allura qbil.
Mela, int għal min? Għal Darlene biex nimponejlha biex niżżewwiġha. Mela tistaqsiha. Mela, xi ħaġa hekk, hekk. Xi ħaġa hekk, bħal dan.
Imma dak kbir hekk bilfors? Mela, dan jiswa 1300. Jista' jsir bir-resizing tas-suba' tas-sinjurina tiegħek, għax ovvjament subgħajha mhux kbir hekk, u jsir bl-engraving. Bl-engraving ma nafx x'inhu, imma bizzalza żgur hu, barra bil-gravy. Ħa ngħinha bgħal-elf-u-tlieta mela bil-GPS f'idek tkun taf fejn qiegħda. Mela ħa ngħidlek sinjur, jekk forsi ma teffordjax dan, għandna mudelli oħrajn li huma inqas fini u jista' jkun teffordjhom.

Mhux sewwa ta' ma nelabx iżjed miegħek ta' għax inti ħi, inti Sant Antin, inti għandek don issib l-affarijiet mitlufin. Ara ħi, ma rridx nilgħab iżjed miegħek, ħa nilgħab ma' San Lawrenz. Ejwa, ma eħe, ma' San Lawrenz ħa nilgħab. Avolja dak jinħaraq mill-ewwel, eh, jiġifieri, biex inkunu qegħdin ngħidu kollox. Imma mhux xogħol. Ara l-oħra. Wasalt, Sur Kappellan. Ma' min qed tilgħab? Mela qed tilgħab waħdek. Waħdi?
Inti qed sew jew m'intix hi? Qed tarani nilgħab waħdieli li? Ja ħasra. Fejn ikun hemm wieħed jew iktar jien inkun foskom. Ejja ħa naraw min qala di. Naf, naf, naf. Zom, zom. Min?
Roberta Vela. Le, le, le, arahi. Erħila, erħila. Żgħeġ bagaljan jekk, kemm sabiħ! Iva, xtrajtha lir-raġel biex ipoġġi l-lunch fiha. Taf kemm jitlef minnhom dawn! Veru?
Ah, eżatt joqogħdu tara. Wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta did-darba, sitt bananiet. Hekk ikolli ngħid fuq il-banana żommu r-raġel in. Eh. All right. All right, Ro. Alright. Jek. Aħsel li dejk, nejdlek jien. Mis l-affarijiet, un bat tikkontan minn għana l-inna.

Ħatfu l-oħti. Eh, mm, għandikun kienet miexja fi triq għaddew xi ħallelin u ħatfuha. U min ċempillek?
Min mill-lasa ċempluli?
Għalli. Allora ma tħallix. Eh. Eh, ħasra xaġeb, mhux qed ngħidlek issa ħasra. Ejjek ma tix ħaġor ġeddi hekk vera. Ah, ah ċempel li ġaġeb jagħmel.
Hello. Hello, iwa, ija fader, għadkom kif ċempitu li issa, niġi hu l-onorevo Orlando. Iva. Vera, għad fuqa? Alright. Ok, alright. Vera, għad fuqa? Eh, vera. U issa għalla l-issa normalment iċemplulek u jitolbu kriskat il-flus għalija. Aha. Eh, mela jista' jkun li jista' jkollok bżonn bagalja. Isma', eh, di taf kemm sabiħa, tix nixtrilek waħda bħala xi nixtri waħda bħala. Trid waħda bħala, eh? Trid? Issa nixtrilek waħda hawn werti ta' di ta'. Ha.

Għax tittejt huwa x'għamel. U ma nafx għamel, dejjem ma nistax nifhimha, huwa x'għamel. Kif tkun tajjeb fil-Malti mela, biex tkun tajjeb fil-Malti tkun taf huwa x'għamel. Ħa nikteb laj
der fuq il-bankina. Bankina da bil-emme? Eh? Issa dik laqas imma nafa. Eh. Ebżax, ebżax, ħanejtlek x'ħanamlu. Ħanejtlek x'ħanamlu.

U waħt, kif ħan Sultan ibqa' nkwetat naħseb. Tiċċajt ħammoti. Ma isma' nissa qabel iċemplulek, fil-verità ma nafx ma tantx għandek għalfejn toqgħod tinkwietaw. U meta jċemplu li xnajdilhom? But two options, fil-verità. Jew ittihom is-somma ta' flus li jitolbuk u forsi, forsi, ituk loħtok lura. Inkella, ma ttihom xejn, u jidhirhom li ma tibżax minnhom hu. U jekk ngħidilhom li ma nibżax minnhom taħseb ittuni l-oħti lura? Ehh, m'għandhiex garanzija hija. Isma' li ma tiġi ntik biċċa apparat biex malli jċemplulek tkun taf fejn qegħdin mill-ewwel, eh? Tracker!
Hawn għandi waħda issa, kombinazzjoni, kont qed niekol ara fadalli. Ha! Mhux cracker, tracker! Tracker?
X'inhu jgħid dan? Qalli fidi għandi din il-biċċa apparat, oqgħod hemm. Żomm. Malli ċaplulek qed il-mobile miegħu DX Fiancer 100.3. Isma' minni, poġġi l-mobile, malli jċemplu, ħa jgħidlek fejnhom hekk. Diġà qed iċemplu. Qed tara?
Unknown għandi.
Għat-tifel tiegħi mela, unknown father niżiltu. Ma mhux tiegħek, eh?
Tiegħi imma ħabba l-housing ta' meta sensu. Ma minni jaqblu.
Rispondi. Ma hija. Hello? Hello!
Hello! M'għandek xi ieħor. Ħabra f'naqdik.
Ċekja dan ħa.
Hello! Hello! Iktar kattif. Iktar kattif. Mela naqdik hekk.
Ulu! Ulu!

Ejja! Teħ ċansa tillawdja.
Rajtu? Ximkien fl-Ewropa.
Xi ġifieri ximkien fl-Ewropa? Eh. Ma jtikx iktar dettalji. Eh, le, dak il-Futures li jekk 100.3. Dak Mark 1. Mbagħad ħarġu xi 30 oħra, dak għandna, turzuni.
Sa se nagħmel jien. Ara, nara il-location fejdu morru bijom. Iva, tajib, tajib, tajib. Ara, jien issa nġiblek il-bagalja, sewa, di bħal ta' ġiljen hi. Issa kem titfala l-flus, Ma dik il-problema minn fejn nsib 20,000 euro jena. Eh, eh ma nafx, eh, naf, mm, neħdu xi ħaġa mill-offerti. Eh, minn tal-offerti, minn tal-offerti. Eh, ejja, minn tal-offerti. Għandek, għandek jemħa. Ma l-inqas bdejna minn ximkienu, ejja. Minn fejn ħanġibhom 20,000 euro jien ngħid? Minn fejn ħanġibhom? Ma nafxu. Father Robert, Willy ma rixtri ċurkett lill-oħtok.
X'mar jagħmel?
Mar jixtri ċurkett lill-oħtok. Mela ma jafx. Naħseb vera ma jafx għax li kraħ ċurkett ta' zilla. Ma jafx li l-oħti ħatfuha u qed jitolbuni 20,000 euro tagħha.

Fimni, at this stage jina rija li hemm bżonn nagħmlu. Eh.
Laqwa li tiġi lura. X'ħan għamilna li tiġi lura kemm sena naqa' fader. Daf kemm għandi tifkiriet sbieħ moħti. Zeb jien niftakar, konna żgħar konna nafu ta' Cinderella. U jiena xini kajlusa. Kont dejjem inqiegħda s-saħħar għall-kera. Tibki, eh, tibki jiena.
Vili, eh? Il-sahara kera, mux jent. Anka jent, ġiel għadna jelabu ta' Cinderella. Bat tiġi l-qara l-ħamra. Umbat jiġi l-ġrieden. Kollox fil-gamla ta' sodda, eba! Eh, iqaf, iqaf, iqaf. Hello? Għaw, kappillan ħin. Issa? Għara, Tom, irrid ikellimna l-kappillan. Marru.
Nizlin issa. Irrid.
Ara, Fader Robert, hawnhekk għandek il-bagalja kollha flus, daw il-flus kellhom morru għal festa imma jiena sentihom lok biex tirriskatta lil oħtok. Imma jien ma nistax naċċetta ta' sul kappillan. Le, mela ħudhom ġiljen ħa. Imma kappillan, aħna ma ftemniex li aħjar bla festa milli bla oħtu. Ekk għadna. Ekk għadna aħna. Mela. Ah. Għawda.
Ma ma ħosnix sew ta' fader. Le, naħseb mux mux sew ħanamlu. Le?
U mela ġibom law. Sabiħa l-bagalja. Oh, xkemmi sabiħa, oh. Eh, xtrajt wahda jien, ta' dik jien xtrajta. Taf li anka jien, xtrajt oh. wahda l-raġel biex impoġġilu l-lanċ fija ta' il-banana.
Iwa ħaqqa l-bagalja!
Fader Robert! ċaru kaza! Jien ma nidajx xi ħasra. Ma mhux ħin il-bagalja sa.
Ħana jtilkom x'ħan għamlu.

X'għandem il-ħajja, Fader? Dak li kelli nagħmlu, għamiltu kollu, u naħseb għamilt naqra iktar li kelli nagħmel. Allura, inħossni fidmir illi nieħu daw il-flus. 20,000 euro kax u mmur nil-libra l-oħtok. Hmm.

Met nara xejn jien. Ejja, issa f'kordina issa. Willy!
Dallejn!
Ħasra duru qed ħarsu ħażin.
Ejja, ġibtom il-flus inti ħammurru lem. Ejwa, għadin ġod il-bagalja.

and celebrations.
Jien mhux nifhem x'inhu jiġri. Nfehmek għax int ma xtaqx il-proposal ikun xi ħaġa li ma tinsaqat u ftemt ma' Ernest u l-ħbib tiegħi hawnhekk u din ħatibqa' tiftakar għal umru kollha u x'vera.
Inti bis-serjetà jew? Mela.

Isli tikolhom kollha l-banana.
Bagalja bil-banana u koll illum. Wow, gol. Jaqbduna minn ajrom naqlawa tajt.
Mux niprovaw?
Nista.
Ma nafx, jini nejlek biex biddila dil karrakka l għandek. U nibdel, nibdel u l-flus minn fejħan ġibom. Ma l-flus jaqaw minn sema jew. Li mux baw. Baw, eh.
Ej, nisimaw.
Ma tisma xejn. Laqas jena.
Mhux tiftaħu. No, stenna, stenna, stenna. Għana nsaqlu għana mux tisplodi jum. Ujjien. Minti ma dik stfalu, mux bħali.

Kollox sew dak li jispiċċa sew u Fader Robert. Ejja.
Ejja.
Oħti li ma nafx, għax ma nafx tiżżewwiġ wara llum. Ejja. Ejja, ejja. Ara, jiena nirringrazzja dejjem il-Mulej u l-Santantnin illi minn dal-problemi m'għandix għax Jiena nisa f'ħajti ma jkollix. U laqqas jien oh. serra rasek sur kappilla. Ux, laqqas intu? Min jafu? Eh? Min jaf? Għax inti najxu najxu imma tagħmel minn taħ. Jien nagħmel minn taħ. U inti taħseb